מיין משפחה גייט לאכן פון מיר, מען גייט רעדן, מען גייט רעדן פון אונטער מיך, פון אונטער מיין רוקן גייט מען רעדן, איז קודם זאלסטו וויסן, מען רעדט תיכף אונטער יעדן איינעמ'ס רוקן, אונטער יעדנ'ס רוקן רעדט מען, ס'הייבט זיך נישט אן ביי ברסלב, ס'הייבט זיך נישט אן ביי די ברסלב'ע מענטשן אז דארט הייבט מען אן צו רעדן אין בעק פון זייער רוקן. און אז דו האסט א קיפ קום בית מדרש וואס מ'שטייט און און און מ'צושניידט דעם דעם יונגערמאן מיט יענעם יונגערמאן זאלסטו זיין זיכער אז ווען דו שטעלסט דיך אויף און דו זיצט נישט ביי דעם קיפקע ביזטו אויפן טיש און מ'מאכט פון דיר חוזק. כאפ דיך נישט אזוי צו, זיצט און א טיש בחורים מיט וועם מ'שמועסט פון די וואלקענעס, זייער שיין. אויב איינער ליגט אויפן טיש און מ'צושניידט אים, האסט געהערט? דער משוגענער בחור, דער משוגענער, זאלסטו זיין זיכער. זיכער, דיין קראו, דיין בעסטע קראו. אויב איינער ליגט אויפן טיש און מען צושניידט אים, איז ווען דו ביסט נישט דארט ביסטו אויפן טיש. מען רעדט דער און מען רעדט ביי מען רעדט אהין מען רעדט אהין. ווען דו גייסט ארויס געט מען א מאך מיט די אויגן אויף דיר און דערנעבן. נעבעך, שוין, א וואוילער. איינער וועט זאגן א וואוילער, איינער וועט זאגן ביסט א משוגענער, איינער וועט זאגן א גערעגטער, איינער וועט זאגן א פאני. מען רעדט אויף דיך. אלע וואס האבן מורא צו קומען אויף אומאן, וואס גייען מיינע ברודערס און שוועסטערס און שוועגער און זאגן אויף מיך? מען רעדט סייווי אויף דיך. מען רעדט סייווי אויף דיך. חוץ אויב א מענטש האט יראת שמים. אויב האט ער יראת שמים, עט ער דיך אויכעט קומען אויף אומאן איין טאג. עט ער דיך אויכעט בענקען צו קומען צום הייליגן רעבן. עט ער דיך אויכעט וועלן צו קומען צום רעבן. א קלוגער מענטש קוקט וואס איז גוט פאר אים. א קלוגער מענטש טוט וואס איז גוט פאר אים, ער קוקט נישט וואס יענער האט זאגן, וואס דער האט זאגן, איך ווייס דא איז דא א רבי וואס האט מיך געזאגט ער גייט מיר מסכן זיין, דא דא א רבי וואס איז עוסק בתיקון העולם, יעדער מענטש וואס קומט, נישט נאר פאר זיך, קומט ער פאר תיקון העולם פאר די גאנצע וועלט, קום איך צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, דארף איך מאכן תפילות, און מען דארף נישט הערן קיין נייעס, איינער פרעגט מיך היינט, דער שו ע האלט מיט די נייעס, זיי רייצן זיך, אוקריינע רייצט זיך מיט מדינת ישראל. אוקריינע זאגט אויב זיי גייען נישט צושטעלן קיין זיי ווילן דאך באקומען ווי מער געווער צו קענען מלחמה האלטן מיט זייער מלחמה און מדינת ישראל וויל זיי עפעס נישט געבן געהעריג קיין געווער זיי האבן זייער אינטערעסע זיי האבן דאך צוטון מיט רוסלאנד אויכעט דער קען דאך נישט יעצט ווערן דיין באלד יעדער יעדער מדינה האט זיך זיין אינטערעסע צו סאו האבן זיי יעצט געזאגט די אוקריינע. אזוי מדינת ישראל וועט זיך ווייטער נישט וויסענדיג מאכן וועלן זיי בלאקירן אלע אידן אריינצוגיין צום הייליגן רב אויף ראש השנה. אבער דאס איז אזא זאך וואס מען רייצט זיך, דאס איז אינטערעסע פון דעם, אינטערעסע פון דעם, ס'איז נישט, קען זיין מ'דארף אונז אונז אויפוועקן, אונז מיר בעטן דעם אייבערשטן אז אונז זאלן זוכה זיין צו קומען צום רב אויף ראש השנה, און די אלע וואס האבן מניעות זאלן נישט מתפלל זיין אז ס'זאל טאקע אזוי זיין, אז זיי ז. וואס דא דער סוף? ס'הייסט למעשה ווייס איך מיין אויב לאזט מען נישט אריין בין איך א געווינער פון אלע ביידע זייטן, ווייל איך בין א ברסלב'ער איך וואלט ווען געגאנגען אבער ס'איז פארשפארט. צו מען קען נישט גיין די יאר, איך האב נישט, מיינע שוועגערינס גייען נישט רעדן אויף מיר, מיינע שוואגערס גייען גייען גייען, מיינע שוואגערס גייען מיך עקסעפטן, זיי גייען, מען גייט מיך רופן נעקסטעס יאר צו די שבתון, מען גייט מיך רופן צו די שבת איז וועד, שוואגערס.